Hello? Wani mama. Nilota mama? Nsiibire gye omurungi osiibire ota? Nsiibire gye. Ee. Wahika hi? Mbwo nkuhika aha rugogo niho twaturekire emotoka ya safi. Ee.

n'emigyezo mingi ei arikukora. Nka buri obu waabaire nooteekyerereza oku yaakurihize. Ebyo mbwenu shasha we yaaheza yampaho n'obushaka obundi, yanshandaga obundi. Yanshandaga obundi omu kaikuru yantamu ebindi yampeereza ebindi by'okuguma emibazi ei ndaashariremu ebyara byangye nana ebi oragira oti kushara ebyara eego eego n'enjaza nkabyokya nkabita omu kabazi ako aku yampa nkaguma ninteera omu mushaija omu by'okurya ogwanga yatagarukire buriya rero omukazi akagira ati maama aine ebi yangambiire abizi nti orya we naaza kumukoraho nti akakugamba nti ntakagira ati niinyenda kurwanira omwishiki wangye Yego nyabura. Kari aho mbwenu twine stress omushaija tabu. Aa naaza kubaho. Graduation yange mama. Neeyankare. Eya Canon, Canon yanterera nankirigingya, you can imagine. Mm. Namugamba nti nyowe ti- nti Canon ndi hare, Mm. nti ndi hare, nti nsiibire einganga, Mm. mbwenu ntuuka mbwenu nsiika Aya, mbere hoona kika naafa kuba hoona kika naacengyera, hoona ki- Kwonka naagamba ati, Ari mpa n'omukazi wangye ngu bariyo nibaijana, ka ngume nte. Kunteza Mozesi ngu ori ahari bombo. Tikyo kimwe na bombo nookora ki? Yaatwara ebara aha ningira ya nyoko. Kwonka yangira, Omutuba ki iwe orikukima ngu nigya naanurwa omutuba kukora? Nyowe naanza kukimanya.

Ndi omu graduation, ndi omu graduation. N'otyo. Oba yaari omu ya Canon, oba yo ari omu ya Grace Toro, ogwo munywani we ogwo ori owashweire omu omwishiki w'omu w'omushaara oba n'omushaara Lilian owaangize ngu akakuhe ebiteeteeya birungi bibiri. Aba bugarire mama Grace Toro na n'omukazi Ego ndi kaitu. Ego ndi kaitu. omwana wabo nawe yana graduating erizo N'aka ka green ma aku otuura aku waatwaire. eh Na n'eki ekitengye ekindi. hati nibyera nabo ba- nabo omwana wabo yana graduating erizooba. Ashi Sara yaashemererwa bambi. Omushaija yaamutaho ebyona ebyo byona, kandi we Sara baayongyezamu n'okwongyeramu, aine ebibi batarankozire ebi baakora erizooba. Ee. Kwonka naagira nti naaza kuhinduka, baamuha emibazi y'okuta omu nju ye ei araahanikye, ei araata omu nju. Otyo. Tiyaareeba rukundo ya nyokoimwe ku eba ey'amaani. Ningira naakimanya nabwo. Naakimanya taata. Aine obuhangwa bwe nk'obu nabwo bw'omuntu maama kwonka timwinazyo. Omuntu ataba mwinazi. Aine obuhangwa bwe bugumire nk'omuntu. Hati shi we torarebire torarebire oku yanankyire oku ya oku oku bwoekye nk'ekya nk'ekya munyanyako oku yakishemerereirwe? N'ekyo eki kyonka n'ebindi n'ebindi ati ati N'e- n'ekyo ekya- na hati ya naakitongyeza ekyakitesa ati ana ati ana ati ana naaza kufa kubi Mhm. atwana nkakitesi Mbombi. atwana nkakitesi ati nangwa omu baana boona atwana kitesi Mhm. Mbwenu na, na hati obu twantugyenda yaguma nakireeta mbwenu hati hoona kitaki? Eh, hati hoona kitaba nka misi hati mental high n'omutima gugumire hati hoona kitaki? Akiteto akiteto okunda buri muntu weena oshemererwa gye oyakiira gye omuntu buri muntu. Ruhanga naija kumwihura mureki we. Naaza kumwihura maama. Ruhanga akuhe omugisha. Amiina maama. Ruhanga areeba emitima tareeba mibiri kwonka areeba omu mutima. Kandi yampa kandi ngu ninkata omu pilo y'omushaija. Akaba ajwaire ngu ninkata omu pilo aine ogu yampa ngu naabe. yangira ngu ngu ngu- yampa karya kamurati karya kuwanya aku yaaba ampaire ngu nsiigye aha motoka naki Ka yaakampa ati kora aha mushiki o- okeekuuta omu ngaro omukwate omu ngaro ati "Ah, ati omushiki oriya naakimuteerera nti eego nti ka naamurunda nti ka nibaakira Ati, Hoona nibareebana nk'oku baabaire bari kwonka nibaba bari aha wansi in a while bakareebana. Ati, Garuka ompandiikire enamba ye, eiziina rye. Ati, Naaza kumurugaho gye ati, amwesasire. Hare ogwo n'owa Phoebe? Ee, nyowe niwe naaningamba nti nangwa abandi taki bariho munonga nti kwonka ogwo omwishiki nti ku akumuronda nawe ori ogu nti n'ogwo ibanyi yaamuronda nti oreebemwe nibaashusha nk'abaayenda kugarukana. Ati iwe mpena ati mpa eiziina rye ngaruke orihandiikye aha bupapura obu ndihandiika gama omuyaga shi gukibahuuba na hati akashushane ka kariho Tata yaakareeba yaasheeka. Ati, Oisha okutaho ekyasunkuna ntaha. Nti, Nkaronda kyasinga okyabura naataho sunkuna. Ati, Reka gumuhuure. Ati, Nawe yaareeta eky'ogwanga, ogwanga obu baamuta omu kaju karya. Aka aka kakuzire. Oti aka akari akacwaguruka. Eh, muze ntaki ntaka kano ntaka ntabo nkiwa muta ata ati mara kari akaju naka ati nyenda kugaruka omu kaju kanje kari akakuru atabo kuba niho natandikiire ebi byona Mm. namuteera oku nti "Eh, Nibyo ebyo maama. Kandi ma hati obu wakora ebyo hati naza kuba ari nko- nk'omurongo wawe. Ah, why not? Tokukimanya. Mm. Nangu nyowe ninshaba na- na mbwenu nabishabira nagira nti Ruhanga niiwe okorera o- nti niiwe okorera omu bashaho, niiwe okorera omu baza ezi. Munonga munonga munonga. Nti oreebe ngu byakora omushaija ogu yahinduka. Mm.